lava ku ya dyondzisa ehansi ka hlokomhaka leyi nge lunghisa ta yindlu ya wena put your house in order loko mo vona mikarhi leyi hanyaka eka yona yi lava munhu a hanya a lunghisi ta yindlu ya yena a yi ta yindlu ya makhelwani a yi ta yindlu ya maxaka a yi ta yindlu ya vomalume kumbe vohahani mara ta yindlu ya n'wina rito ra xikwembu laha hi nga hlaya kona ri kombisa hi ta ku vabya ka hezekiya yi ri ku bakari hezekiya a khomiwa hi vuvabyi lebyi nga lava ku n'wi yisa eku feni. Va ka hina ku vabya swa vava. Loko munhu a ri ku vabyeni a ri ndyangwini, na lava va n'wi ongolaku va hundzuka swigulani na vona. Xi kona xitulu haleno Bixopo, swi kona swi kona switulu haleno. mi nga tshami ndhawu ku mi ta hi bisa hi xikwembu tshinela e tshinelani e hi leswi swi kona hi leswi amen ha khensa swinene va ka hina loko ku ri karhi ku vabyiwa ku vabya na va ndyangu hi ku swilo a swi nandzihi loko muvabyi byi nga khomi vurhongo na lava nga vabyiku a byi khomi loko va twa ku konya ka yena Se n'wanuna loyi a ri eku vabyeni. Loko a ri ku vabyeni ku vhaka muprofeta Isaya. Lava va ti-theology va tivaka swa ti-theology va hlamuseta ku ku na ti-major prophet na ti-minor prophet ku nga vaprofeta lavakulu na vaprofeta lavatsongo. se isaya a wela ka vaprofeta lavakulu maswo mi ri ku vabyeni mi vhakeriwa hi muprofeta lonkulu a ri ku vabyeni o vona isaya a nghena mina na ku tshemba na ku pfumela ku embilwini ya yena hezekiya a tsakini a ku loko ku za ku ta vafundhisi lavakulu namuntlha ni hanyini loko za ku nghena vaprofeta lavakulu namuntlha ni hanyini mara twana ni muprofeta lowukulu loko a fika loko a fika a pfuxela u ri eka hezekiya hakunene xikwembu xi vurisa sweswo a twa ingaku u lava ku vula ku xi vurisa sweswo ku horisiwile namuntlha u ri hakunene xikwembu xi vurisa sweswo xi ri mavabyi lawa a wu nga hanyi u ya aku feni se lunghisa ta yindlu ya wena ri nge peli u ri ku hanyeni se lunghisa ta yindlu ya wena loko a heta a hundzuluka muprofeta a huma a famba mara loyi a nga twa mhaka ni tsakisiwa hi hezekiya hi mhaka ya ku hezekiya a ri na vutihlamuleri vutomi lebyi lava vanhu lava nga ta hanya va nga blame vanhu van'wani byi lava vanhu lava nga ta hanya va ri na vutihlamuleri se u na vutihlamuleri hi ndlela yihi a nga holoveli muprofeta ku ni profetela leswo biha a hundzukela a khumbini. a sungula ku rila swinene a rila hi matimba mihloti ya yena yi za yi khumba xikwembu a ku we hosi tsundzuka hinkwaswo leswi ni nga tshama ni swi endla tsundzuka hinkwaswo leswinene leswi ni nga tshama ni swi endla emahlweni ka wena tsundzuka hosi se a hi voneni la u tsundzuxa xikwembu leswi a nga tshama a swi endla swa kahle xivutiso i ku n'wina jehovha mi ta n'wi tsundzuxa yini siku rin'wana hi swihi leswi mi nga tsundzuxaka xikwembu mi tshama mi endlela community yini mi tshama mi endlela vanhu yini swa kahle lava mi hanyaka na vona mi hanyisa ku yini na vona xana loko ti bihini mi ta xi tsundzuxa yini xikwembu mara loyi u ri jehovha tsundzuka tindlela letinene leti ni nga tshama ni ti famba mihloti ya yena yi khumba xikwembu loko isaya a fika getini a lava ku huma jehovha a vulavula na isaya a ku tlhelela le ku nga na hezekiya u ya n'wi byela ku ni twi xikhongelo xa yena ene ni voni na mihloti ya yena swi vula ku wanuna loyi u khongeli xikhongelo xa ku suka endzeni ka mbilu vanhu lava khongelaka swi suka endzeni ka mbilu xikwembu xa vatwa xikwembu xa twa ene xa hlamula swikhongelo kutani a tlhela jehovha a ku eka yena u n'wi byela ku ni ta n'wi ngetelela 15 years yo hanya se nihaniya vona mhaka ya ku swi vula ku hezekiya a ri na spiritual bank account ya kahle liya a nga tsundzuxa xikwembu ku tsundzuka na leswinene se swi vula ku loko hi ku hi hanya vutomi hi le ku dibositeni vutomi bya n'wina mi le ku dibositeni loko mi rhandza vanhu van'wani mi dibosita rirhandzu evanhwini loko mi venga vanhu van'wani mi dibosita rivengo evanhwini siku rin'wana mi ta withdraw se wanuna loyi a dibosti swa kahle loko xikwembu xi hlometela spiritual eh, eh, spiritual account ya yena or bank account ya yena loko xikwembu xi hlometela xi kuma ku leswi a nga swi vekisa swi fita ku n'wi hanyisa 15 years loko a yo vekisa swo fita ku a hanya 20 years a fane a ngeteriwi 20 years loko a yo vekisa swo fita ku a hanya 40 a fane a ngeteriwi 40 years mara loko jehovha a hlometela a kuma ku hayi leswi a nga swi investa leswi a ngo ni n'wi tsundzuka hi swona swi fita ku a hanya 15 wa malembe ntsena a ma talangi ni vula ku loko ku ri ku a wu fanele u fana namuntlha u ngeteriwa 15 a yi talangi ah, un'wana a nga ku ha swi matsongo a yi talangi 15 years ku ri ku a wu fanele u famba namuntlha u ngeteriwa 15 phela se u hanya u ku u swi tiva ku u na 15 ene se u wa kateko hi ku loko ku hela rin'we wa swi tiva ku sele ku sele 14 loko ri hela rin'we wa swi tiva ku se ni saleliwe hi 13 no fanele ni hanya vutomi kahle na vanhu mara van'wana a ta tibyela ku ni la ku onhetela swinene hi ku se na famba mara loyi a hanya hi ku tinyiketela na ku tiyimisela hi ku malembe ma yena se a ma tiva aleluya xikwembu xi n'wi ngetelela hayi ya ya ya ya ya ya a byeriwa ku hayi jehovha u ri u ku ngetelela 15 years yo hanya a nga tshembi kahle a ku ni ta holake a byeriwa ku hayi hi siku ra vunharhu u ta tlhandlukela tepeleni na van'wanyana u ta va u ku u dunisa xikwembu na van'wanyana swi ya ku ku fambeleni kahle ene hakunene swi endleka hezekiya a kota ku pfuneka aleluya se hezekiya u pfunekile hi mhaka ya ku u khongeli xikhongelo xa matimba a tshemba xikwembu xo vokokwa wa yena davhida a tshemba xikwembu xo vo abrahama xo vo isaka na vo jakopo a ku xikwembu lexi hi xo ni lavaka ku xi ni pfuna na namuntlha ene hakunene xi n'wi pfunile hezekiya a nga lavangi ku pfuniwa kusuka vanhwini u lavi ku pfuniwa kusuka aka xikwembu aleluya u lavi ku pfuniwa kusuka kwihi eka xikwembu hi yona mhaka a hundzulukela khumbini swiyimo swin'wana evuton'wini swo lava hi hundzulukela khumbini hi mhaka ya ku van'wana lava mi hundzulukelaka ka vona a va le ku yimeni na n'wina a swa endleka mi hundzulukela vanhwini kasi hi vona va nga yimiku na n'wina valavo mara loko mo hundzulukela khumbini mi byela xikwembu mi rilela xikwembu xikwembu a xi nga swi hindziseli kun'wana swa n'wina swi to tshamiseka aleluya a pfuneka wanuna loyi a pfuneka a byeriwi ku lunghisa ta yindlu ya wena a ku ni ti lunghisa hi ndlela leyi ni tsundzuxa xikwembu leswinene leswi ni nga tshama ni swi endla i yini ku lunghisa ta yindlu ya n'wina mi nga fi eka vutomi lebyi mi nga amukelangi yesu tanihi hosi na muponisi mi nga endli xihoxo xa ku hundza misaveni mi ri hava yesu ku na vanhu vo tala lavo ngo swa tswa ni fa ni ta wisa u twe hi mani ku ka wisiwa leyi u yaka kona ku wisa lava nga tirha haleno misaveni yi ri lava felaka hosini va katekini hikuva va phyuphya emitirhweni ya vona mitirho ya vona ya va landzela na moya wa vula wu ku ina va katekini mi nga endli xihoxo xa ku fa kokwani mi ri hava yesu mi nga fi eka misava leyi mi ri hava xikwembu rito ra xikwembu ri ri lava hanyaku va swi tiva ku va ta fa mara lava nga fa a va ha tivi nchumu hi ku se a va ha ri na xiave eka leswi humelelaka haleno misaveni swa vona swi herile se loko ku ri ku munhu wa swi tiva ku siku rin'wanyana u ta fa u nga fi u ri hava xikwembu mi nga endli xihoxo xexo va ka hina a ni telangi ku mi bulungaladza la hi teli ku tsundzuxana mi nga fi mi ri hava jesu mi nga fi mi ri hava xikwembu mi le ku hanyeni hi swona a mi yo tlhariha ngopfu ku tikuma ma hanya mo nyikiwa chasi ya ku kumbe a nga hundzuka hi lero mi fana na sinya lowu nga tswariki mihandzu mara n'winyi wa simaku mi nga wu tsemi hi ta wu cheleta hi wu chela na manyoro kumbe lembe leri taku wu ta tswala mara mi kuma ku na loko ri fika lembe a wu tswali sinya ku fika na lerin'wanyana a wu tswali sinya mara la hetela ku sinya wu tswala wu va na mihandzu leyinene aleluya mi nga fi mi ri hava jesu ku lunghisa ta yindlu ya n'wina i yini na ku lunghisa ta yindlu ya n'wina i ku lunghisa vuxaka bya n'wina na xikwembu la se ni vulavula hi vanhu lava nge le kerekeni lavo khongela vuxaka bya n'wina na xikwembu bya ha tshamiseki ni na relationship ya n'wina na xikwembu yes ya n'wina na vanhu ha yi vona yi kahle mara vuxaka bya n'wina na xikwembu byi tshamisi ku yini Ah, hi vula vuxaka bya n'wina na xikwembu byi tshamisi ku yini bya ha ri kahle na mhaka yikulukumba i vuxaka bya munhu na xikwembu ku mi fisa ku yini mi fa hi karhi muni hayi a swi na mhaka mhaka yikulu i ku famba mi ri na vuxaka lebyinene na xikwembu loko ku ri ku a byi nga ha ri kahle a hi pfuxeteni dyambu ra ha ri kona pfuxeta vuxaka bya wena na jesu vanhu a va ku voni va vona u ri na matimba mara na hala ka xikwembu a xi ku voni u ri na matimba ko tala hi ri vanhu va ta hi vonisa ku yini vanhu va ta ni tekisa ku yini xivutiso i ku xikwembu xi ku tekisa ku yini se relationship ya yena na xikwembu hezekiya a yi ri kahle hi yona mhaka a nga chavangi ku ya ka xikwembu a ya xi tsundzuxa ku tsundzuka na leswinene tsundzuka na minyikelo leyi a ni nga tshama ni yi nyikela tsundzuka rirhandzu leri a ni nga ri komba vanhu lavaya tsundzuka leswinene u nga langusi leswo biha ntsena mara langusa na leswinene xikwembu xi langutisa xi n'wi ngetelela 15 years yo hanya put your house in order lunghisa ta yindlu ya n'wina i yini ku lunghisa ta yindlu ya mina mfundhisi maxava mi nga hundzi eka misava leyi mi khomi vanhu hi mbilu mi nga fi mi ri na xikhomela mi nga fi mi kwatini mi nga fi mi kukumukini langutisani lami nge le kusuhi na vona mi ngo na mi rivalela namuntlha mi ngo ni mi rivalelini a phela he va ka hina loko hi rivalela hi le ku lunghiseni ta tiyindlu ta hina loko mi rivalela ku pfuneka n'wina mi nga rivalela hi ku loko mi nga rivalelangi ma vaviseka ene luya mi vavisekaku hi yena a nga swi tivi ku n'wi mi le ku vavisekeni mara loko mi n'wi chucha la mbilwini mi n'wi rivalela swa tshamiseka rito ra xikwembu ri ku rivalela van'wani ku na wena u ta kota ku rivaleriwa murhi wa ku rivaleriwa a wu karhati i ku va n'wina mi rivalela van'wani na n'wina automatically ma rivaleriwa ni bi xilungu laha banani mavoko banani mavoko ni bi na xilungu laya u nga swi vula sweswi a wu nga tshamangi tlilasini automatically yeyeyeyeyeyeye se va ka yini a hi rivaleleni van'wana fambani mi ya lunghisa ta yindlu ya n'wina mahlamulana na makhelwani na mahlamulana na vamakwerhu wa n'wina na mahlamulana na vatswari va n'wina na Hanyelo ra n'wina na vatirhikulobye la mi tirhelaka kona ra, ra, ra kombisa ku mi n'wana wa tilu na? Phela vanhu va nge hundzuki hikuva hi chumayela ntsena e-e na mahanyelo ma hina maendlelo ma hina matikhomelo ma hina he va ka hina va hundzuka va hi landza ekerekeni mi hanya njhani na lava mi kumekaka na vona famba mi ya lunghisa ta yindlu ya n'wina ku a ni ta za ni hundza misaveni loyi ni nge n'wi rivale u ya ka tilu rihi u nga rivalelangi a ku ngheni mindzhwalundzhwalu leyi nyangwa wa tilu wutsongo leya laha misaveni ndlela yi bidula yi famba un'wana na un'wana mara leye le tilweni yi larini ku lava ku rivalela famba mi ya rivalela nuna wa n'wina famba mi ya rivalela sati wa n'wina famba mi ya rivalela vana va n'wina famba mi ya rivalela vatswari va n'wina mi ta vona swa n'wina swi pfuleka loko ku ri ku na ntirho a wu herini u to va va ku foyinela va ku vuya ntirhweni u ku ha u tlhela u ti langutisa nyawo ku ha a na ha wu lava ku no leswi a hi ku nyika ten se hi ta ku nyika twenty vuyi hi mhaka ya yini na u rivalelani na mutswari wa wena u rivalelani na lava u hanyaka na vona put your house in order lunghisani ta yindlu ya n'wina swihlungwana leswi nga laha tikweni swi tumbeti swo tala ngopfu a ah, swi tumbeti swo tala ngopfu ni boxa swo ka swi nga boxiwi vanhwini van'wanuna na sati wo tshama swin'we hi ku mi vona yindlu yin'we mara se va hambane hi tikamara un'wana na un'wana u ngheka ya yena ene se malembe va languseni kwalaho swa endleka va divorce khale valavo kwalaho a ku le ku fambelaniweni ene lexi hluphaku ngopfu va ka mhani ngopfungopfu lava va 40 45 ku ya le ka 50 leyi loko va lava ku ku ignora wena papa kwalaha kaya vo rhwa switukulwana swi vuyetela laha swin'wana va swi phutsela na hi miceka loko muku a wu ni endleli nyana tiya ku vatukulu lavani wa swo ku na ha ri busy hi vatukulu laha tlherisani switukulwana swi ya ka vatata wa kona mi hlayisa mukhalabya hlayisani mukhalabya u va rhurha rhumu ha i ku ni tlena switukulwa a swi yi ka vona a swi yi ka vona switukulwana in the name of jesus switukulwana a swi tlheleli makaya vakhalabya lava fanele va hlayiseka lava va fanele va hlayiseka vakhalabya vakhalabya ni le ku mi beleni ka fefa Ah, swa tika va ka hina vavanuna loko m- wa ka mhani a va kule u va na xivundza ngopfu u nyuma no yimisa voko ehubyeni u twa ingaku leswi a hluphisiwaka swona kaya swa fana na le mithinini u chaya no yimisa voko so a ni ta tlulatlulisa sweswi loko a va nga ni khomi kahle mhani maxaku u nga ku tlulatlula vanhwini kaya swi nga tshamisekanga u nga ku tlulatlula na a yeni hi ya lunghisa a hi ngo hi ta lunghisa mfundhisi a hi ngo hi ta lunghisa ri nge se pela dyambu laha yi ri lunghisa ta yindlu ya wena ku lunghisa ta yindlu ya n'wina i yini na ku lunghisa ta yindlu ya n'wina mi nga fi mi nga joyinangi sosayiti va byele hinkwalamu ko mfundhisi wo lemukisa so wa kala minkarhi leyi hi nga le ka yona u nga hundzi emisaveni u nga joyinangi sosayiti hmm. ku va ta sala va ni vona va ta sala va ni solva mi ta solviwa hi vo mani mi lava ku solviwa hi vo mani mi lava ku vangela vanhu ti-problem nkarhi wolowo munhu a nga ti kumela ximalani nyana xa xi hundred thousand ani nyana a nga xi kuma nyana endzhaku ka loko a tirhi malembe mo tala a ku na a ni ya pfuxa nyana lwangu nyana a kaya ivi n'wina mi lova mi nga joyinangi society mali liya ya ye vhe helela kosini va languse kwalamo ku please mi nga ni dyeli mali ya mi ku vava please hi mhaka ya ku ku humelela yini na loko se mi hundze misaveni vanhu va langusa hina hi hanyaku ku hi endla yini hi munhu wa ka hina a va langusi n'wini van'wani va ku xidumbu a xi nyumi xi ta nyuma siku rin'wana a siku rin'wana xidumbu xi ta nyuma mi nga fi mi nga joyinangi sosayiti mi na problem ya ku mi joyina tisosayiti ta fayifi hi nkarhi wun'we hi mhaka ya ku tinyika ribyi maribyi lawa ma fayifi ma ta ta ma ta vekeriwa tinhlokweni ta n'wina na that's why se swin'wana mi tsandzeka no swi hakela ha ni hakela leyi sosayiti hi ku yi nyika ribyi na leyi nyika ribyi na leyi maribyi lama ta tshama tinhlokweni ta n'wina na yeliya ya hundred rhandi yi right ntsena mi ri na sosayiti vutomi byi ya mahlweni a mi endleli ku impressa vanhu endlani leswi mi kotaka swona mara sosayiti ya laveka vomhani lavatsongo mali yi nga heleli makaritini joyina sosayiti u joyinisa na vana va wena ku ta va na order u nga siyeli vanhu tshikelelo u nga vi probleme lunghisa ta yindlu ya wena lunghisa famba lunghisa vanhu na boti va ta ni tsarisa na we se u na muti titsarisi swa wena u tiyimayima swa wena famba tiyimayima ha va ta ni tsarisa mara vana loko va kha va hola mudende a wu se tshama u ni tise na hundred rand u dyela khoneni hinkwayo yin'wana u xava na kfc u dye mikumpeni u u vambi xitendani hi mikumba u layitha na thochi kwalaya endzeni ka kumba u ku dya ti-kfc mara loko u lova u lava ku ta ku hi sala hi ku solva u nga hi tikiseli famba lunghisa ta yindlu ya wena va byele kwala mi ku fambani mi ya lunghisa ta yindlu ya n'wina va byele mi ku fambani ti ya lunghisa ta yindlu ya n'wina mo ni tlhe ni vula mhaka yo chavisa ni ya tshama hansi u nga ta za u zondiwa hi vanhu ku lunghisa ta yindlu ya n'wina i yini na u nga fi aka vutomi lebyi u ku u tshama na n'wansati u nga n'wi lovolanga hi mhaka ya ku ku ta ba karhi u lovolisiwa bokisi ivi u hundzuka loyi va nga ta kombisa hi yena tikweni va ku lovolani mi nga ta fana na n'wana wa ka ximanimani a nga lovolisiwa bokisi va kha va vula n'wina ene na n'wina mi nga tshama vukatini mi nga tsakisiwi hi ku dya ti-break pack na swin'wana na swin'wanyana na macheckers ya ka shoprite na macheckers ya ka spa macheckers wala mi mi vuyaku ma khomiwini mukhala bya ku ni la ku hlengeleta nyana ni yisa swin'wana nyana le ka n'wina kwa ka papa na ha ri munhu wo lovoliwa leswi a hi dyeni mali mani na ha ri munhu wo lovola ma lovola yini kwala ivi n'wanuna a rhanga a lova a hundza misaveni a hi yeni mi fanele mi tsalisatsarisa timali loko mi ya hala va lava ku tiva ku u ku lovolini na hayi hi na vana va five swin'we va ku hayi un'wana na un'wana nga va na vana na munhu hi vula ku mi tekanini na a ku ta tirha buku liya loko siku ku lovoriwa hi ku mali leyi nge humi hi ku leswi se swi katsa na vomajistreti swi lava na tiloyara xikarhi ku lava ku swi ku swi tiveka ku a ku ri nuna wa wena wa straight a ni ri mi ya lovoliwa hi mi hundred thousand mara sweswo tshama na lavelani haleno ku ri hava a mi khongeli nyana ku swin'wana swi cinca va ka hina swi ta mi nyika problem mi ta lava ku mali yi huma siku rin'wana yi nga humi yi lova mali va ka va mi komba ku hi leyi five hundred thousand mara loko a mi yo a yo mi teka munhu loyi a swi ta tshamiseka a se ni ta swi endlisa ku yini va ku famba a kuma papila hosini u ya tsaleriwa papila loko ya leva ku famba a kuma papila ka mfundhisi ene u tshama u ni rhuketela siku rin'wanyana mara se ku laveka papila ra ku mali yi huma u boheka ku ta ka mina papa mfundhisi u ta khidzama khidzama va ku laveka papila ra ku huma kerekeni ku laveka papila ra kusuka ndhuneni ku laveka papila rin'wana papila ri ta huma ka yena loyi a wu nga n'wi tekeli nhlokweni kwalaha kaya ku tiyisisa ku himpela i timbhoni va swi tiva na yo luya a mi te mi nge n'wi rivaleli hi ya faneleke a mi tsalela papila ku swa n'wi swi tshamiseka mi nga tekeli munhu hasi mi nga tekeli munhu hasi hi ku a nga na chumu siku rin'wana u ta mi pfuna u ta mi pfuna siku rin'wanyana fambani mi ya lunghisa ta yindlu ya n'wina fambani mi ya lunghisa ta yindlu ya n'wina ku lunghisa ta yindlu ya n'wina i yini na ku lunghisa ta yindlu ya n'wina mi nga fi mi siya swikweleti va languse kwala mi ngo ngopfungopfu n'wina swikweleti mi nga fi mi siya swikweleti papa un'wana wa lova a hundza misaveni a siya swikweleti nandza wa xikwembu loko a ka hundza mhani loyi a rilela nandza wa xikwembu a ku he nandza wa xikwembu nandza wa xikwembu elixa a hlamala ku humelela yini se a yima xitaratini a nga nghenangi laha ndyangwini hi ku loko a yo nghena a va ta ku ku voniwa sweswin'wana na luya a nga famba ku landziwa n'wansati yoluya se nandza wa xikwembu a yima getini a ku ni nge ngheni a ku rila hi yini a ku lamutini papa wa ndyangu va hundzi emisaveni and a va ri mudyondzisiwa va wa wena se problem leyi nga kona laha va fi va siya swikweleti se mhaka leyi vavisaka laha ndyangwini valondi va swikweleti ve le ku londzeni ene se va teka na vana va fanele va va teka va famba na vona va ya va mahlonga va tirhela swikweleti leswi nga siyiwa hi papa wa vona se a ku u na yini ndlwini ya wena sakwa sorry a ni na chumu mara ku na swifudyani nyana twanani mhaka ya matimba u ri famba a ka vaakelani va wena ma swi ta ku hanyisana na vamakhelwani swi kahle famba ka vaakelani u ya lomba timbita u nghena na vana va wena laha ndlwini laya u byeta swifudyani leswi nga kona loko a lomba timbhi ta ka vaakelani swa tikomba ku a twanana kahle na vona va n'wi lombetela loko a nghena ndlwini a pfala rivati loko a byeta swifudyani mbita yo tala a byeta ka leyin'wani mbita yo tala a byeta ka leyin'wani mbita yo tala se ku tihelela timbita lero na loko a ko veketeriwa madiromu na majojo a ma fane ma tele siku leriya se a ya ka nandza wa xikwembu a huwelela a ku hayi se swi tele leswi nga lahaya se a ku aha Mafurha walawo famba xavisa swi vula ku se ku sungula business ro xavisa mafurha la kaya famba xavisa mafurha walawo u hakela swikweleti mali leyi nga ta sala u ta ti hanyisa wena na vana va wena i mfundhisi loyi a ri ku endleni ka swilo leswi mi nga siyi swikweleti mi nga ta hi tikisela hina malandza ya xikwembu kutani nandza wa xikwembu a hundza mi nga fi mi siya swikweleti swi sa swi hakeriwa na hi vana va n'wina va swi tsandzeka swi hakeriwa na hi switukulwana va swi tsandzeka ku hakela na switukulundhuwa va heyi mi nga fambi mi siya xikweleti lunghisani ta yindlu ya n'wina ku va mi kota xikweleti no mi khocha sweswi mi nga koloti swilo swo hindza muholo wa n'wina loko ku ri ku mi hola five hundred rand mi nga vi na xikweleti lexi hakelaka six hundred rand hi n'hweti hi ku a ni n'wi mi hola five hundred rand swa tswa mi va na xa hundred rand mi ta swi tiva loko mi hakelini four hundred mi ta sala na yona n'hweti na n'hweti mi nga vi na xikweleti xa ku tlula mali leyi mi yi kumaku vakokwani mi yi tiva kahle mali liya ya mudende ku yi mali muni mara swikweleti leswi mi nga na swona ku hindza lava ti chechisa he tisana ku hindza lava mukukulu he na yi lava mukukulu ku hindza lava tiforomo he ni la foromo mi lava ku endla yini hi foromo hi ku ku foromiwe ku akiwini laya ku le ku tekiweni mukhegulu mani wu le ku teketeleni wu le ku teketeleni u nga fi u siya swikweleti u nga fi u siya swikweleti mukhegulu lunghisani ta yindlu ya n'wina lunghisani ta yindlu ya n'wina xo hetelela loko mi ri ku tirheni mi ri na nkateko wo tirha ku lunghisa ta yindlu ya n'wina tsarisani vana va n'wina mi tsarisa na nsati wa n'wina loko ku ri ku nghena na vatswari tsarisani na vatswari va n'wina mi va nghenisa Leswi a swi pfuna ku loko mo tshuka mi hundzile emisaveni, ku nge sali ku holoviwa, va ta swi tiva ku leswi hi avela mani, leswi swi ya kwihi, leswi swi ya kwihi. Handle ka swona swi ta tika. Swi ta endla yini? Swi ta tika. Swi ta tika. Ku hava mhaka yo vava ku fana na mhaka ya ku n'wanuna a tirha malembe lamo tala nkarhi lowu se a humaka peceni a lava ku dya mali ya yena a hundza emisaveni ku sala ku nghena n'wanuna un'wana a n'wi dyela mali liya a dya a dya na mali ya vana va xikolo a dya a dya na mali leyi a yi fanele yi belela lwangu a onhetela na timovha ene u ti dyondze hikwalaho ku dirayivha phela loko a vona ku se ka ha ri ha chumu a hetelela a famba a tlhela a sa ba n'wansati loyi mi ni fambi ni nga n'wi bi no n'wi ba mara u biwa masiku hinkwawo n'wi mi fambi mi nga n'wi tlhandlekangi na voko mara lebyi nga kona byi n'wi ba every day mara loko wo suka u lunghisita yindlu ya wena va ka hina ku ta va na swasati wa wena leswi a faneleke a kuma swona swin'wana swi va swa vana ku ta va ku ri na order ya kahle ngopfu put your house in order loko mi za mi timeka mi nge he pfuki mi ta lunghisa lunghisani mahahanyi a nga vulavulanga nandza wa xikwembu.